Yes, ne janeno marwa mar Rainbow TV, karibu kendo odiochieng' ma kawuono, ka en odiochieng' maber manya wacho ni Nyasaye oseloso. Ka kawuono ne wamondo achiel kachiel ka wawuok e chuny boma no endo ma Migori, kama ne wan gi story mane wakeloni mopogore opogore ka chenro ma kawuono en mich. en mwandu. Mich en mwandu kawuono ka wawuok achiel kachiel ka wawuok e kaunti no ma Migori ne wabiro limo osiepna ni endi ma ang' nipimnwa mich ma en go kata talent no ma ne en godo kata mosebet godo. Ang' nogonwa mbaka ne kaka nochako kata ka en gi mich go mia achiel to gitimo nade to osetimo nang'o e ngimane. Omiyo karibu sana e chenro marwa ma kawuono luonga ni Kachuchu an e host mari to tafadhali kapok wadhi mbele make sure ni our, our, our eh, YouTube channel is subscribe, share

matin matin ang'e ni idonjo migori ka iyudo ka koyo ng'ich serious omera koyo sata koyo ok agomb keto kama piny liete ng'eni eh, kikika eh. en ka koro iselokori mana marateng' asebedo mudho isebedo mudho okay yes um, Ah, go erokamano. Mm. Eh, nikech ing'e ni nitie ga gik moko ma samoro nyalo timore e kit ngima ng'ato. Yes. Samoro ok ing'eyo ni gini en ang'o. Mm -hmm. Ah, mich en mich. Yes. E an kata ka gimoro amora kata ka kuom nyathi, kata kineno nyathi ka dongo gi gima ohero nyaka ing'e gima nyathino en. Yes. Ai nikech an kane adongo kata kadhi skul nahero gik moko miloso. E anyalo loso gik moko, yani anyalo loso gik moko kata ka lowo michweyo ne anyalo chwe gima king'iyo tineno ni gino en gino. Yes. Kata ka kata ka en goro, mm-hmm. inyalo yudo ka buge mag goro ne an go saidi. Mm. E iyudo ka anyalo goro gimoro ma kata ka japuonj ong'iye to wacho niya gini to gini. Mm. E iyudo ka samoro kata nyithindo bende nyithindo be iyudo kochokore ng'iyo ng'ani gorna gorna mm, gorna mm. i koro chal ka gima mano ne talent mm. by now kata sani uh, madak kaka ineno adak kata kaka ineno ni mm. apani be ineno kok arach ahinya arabuor aneno ka ichwe ipong' ing'e ni pok adhi ka sirikal mago lam nyaka nene ma kata kaka ichako akia nikech samoro Mm. barupe ma samoro inyalo dwar samoro dhi chuna gi manyo samoro dhi chuna gi tiyo gi pesa Mano en ni samoro in kata secretary e ofis moro mar Ah, gavana. man. secretary an e ofisa owuon ema an e secretary Mhm, Eh, sani achamo talent na mhm, an owuon naamua mar bedo beautician mhm. ma kendo eh, bedo beautician no emosemiyo emosemiyo asechopo kama ineno achope ni. Beautician cha koro en eh, eh, odili gi dusruok. Dusruok. aha. Eh, en dusruok. Mm. Eh, atimo mos kuom tiyo gi dhokno nikech samoro be opusore na apusa. Awinjo e dho ji. En eh, en eh, loso gik moko madhi kod ber ber Kod mag ber mine ber koso nyaka ma- chuo. Nyaka chuo. Mhm, Nikech eh, adil gi kogno mhm. watimo wa- wanyalo luoko gwala ma jomoko to luongo ni pedikiwa. Mhm. koro wadil gi gigo ing'e ni ng'ama dichuo nigi koke ng'ama miyo bende nigi koke koro wayudo ni jok modich gi kokgi ahinya to mana joma miyo Yes. Ni ng'ama dichuo samoro ing'e ni inyalo inyalo budho ndalo mang'eny ka in apani inyalo budho ndalo mang'eny kikia ni in gi koki Mabe pod pok afwenyo nya- pok afwenyo nyaka sani. Koro yes. iwinjo osiepna. Mm -hmm. Talent en talent. Mm -hmm. Then talent ema ji ema iyudo ka ondiko ji mang'eny. Yes. Nikech kaka an mm -hmm. adil gi kogno. To kane pok agidil gi kogno e chien kacha, nauso gik moko machalo kaka study, mm -hmm. gik machalo kaka eh, tewni, mm -hmm. dholuo luongo ni thewni Mikete jok mong'e ng'ut. e imik thewni mar ng'ut Mhm. jomoko luongo ni necklace yes koro gik machalo kamano bed gik moko ma ji pod oago yes milosori godo gik minyalo wire wang'i yani Yes. yudo kamano nadhi ayudo ni mano Mhm. e gima kare ayudo ni beauty onge kamoro amora ma beauty onge yes iwinjo to ka idhi na e beauty kanyo endo Nichako ere kama nifwenyo godo ni in gi talent? Nichake gi kanye? Ni kane ise- isebedo gi minot ma sama ang'e ni in gi minot. Eh, ano. Yes. aha. Eh, gima nokelo gini Mm. ne nitie diere moko mane atiyo tije moko ma kawaida nanyalo mino rusubo amino tonde Inyalo winy nang'o? mino rusubo kata osero paka Eh. Dho- jomoko ong'eyo dhok machalo gi- Ero. amino rusubo Mhm. ma iluongo ni osero paka, mm -hmm. amino tol matere e chiro, atimo gik moko achiel ariyo adek, mm -hmm. abedo, abedo jalwedo e gedo ka yes. atimo, achuo kuoyo gi kokoto e lori. Mijengo. Mijengo. Mm -hmm. Mijengo choka wen gero ot. Ana donga mijengo en muko. Igero gero ot eh, kata muko. Ero. Koro. Koro ne nitie diere moko nadhi limo nerwa yes. e eh, Kisumu. Yes. Naonge gi paro moro amora about beauty. Koro ka nagik Kisumu, uh, Ma higa mane? ma higa mar eh, 99 Mhm. kadhi Kisumu ir nera. Mm. Koro 99 kanyo kadonjo Kisumu kanyo Yes. to ayudo nera gima nadhi dwaro ir nera nadhi dwaro capital Mhm. mar pidho gweno. Mhm. koro kane adhi ir nera nikech en e ng'ama ne nigi pesa Yes. so anyiso nera eh, an adwa dhi timo poultry farm dala kocha koro yie ikonya kata gi siling alufu ariyo kende Mhm. to nero kona ni nyathi nyamera alufu ariyo amanyoni koro nabedo kanyo juma achiel orumo nera to en nang'o ni nyathi nyamera pod amanyoni pesa Ya, aneno ka achomo wige ariyo achomo dwe tayudo osiepna moro kanyo ma bende osebedo jataon Mhm. koro osiepna ni kobedo jataon koro wariere kanyo wariere kanyo kaeto osiepna ni be nobedo jwari e taon kocha Mhm. koro osiepna nyocha odonjo koda kendo e manamba Mhm. Koro wago wago town service iyudo ka Nyalenda town, Nyalenda town. Wan ema koro samoro wapong'o kom ji we niya ni ji osepong'o gari kare wan to wago stock. Koro ka timore tok dakika moko. Oh, aneno ga jomoko yudo ka gari dwa wuok to en ema koro jaso i gari. Iwe ni koro iwe ni ja gari dhi kare ma ng'ama dong'. Koro wan e joma ne dong'. Wan e joma ne dong'. Mhm. Koro mos mos to ang'a mane ng'eni kare nitie kaka gimoro nitie ga kuom ng'ato nitie gima iluongo ni business yes business nyalo bedo kuom ng'ato mm -hmm. koro nitie kaka nyiencha bende osiepna cha ne wawuotho e town kabisa ma ng'e nyaka kuonde miware gik moko yes. iware gik miluongo ni saa aina matueyo ni mm -hmm. e nwawarogi koro adhi adhi nero miya nero otemo miya pesa matin matin to samoro duogo kawo matin matin to samoro duogo koro chieng'no to ne adong' gi siling alufu achiel mota koro nera ni kawuono dwa yiena ang'o Mhm. bas akawo siling alufu achiel no to agolo nyien endi nyien iluongo ni dan wuod seme kocha Mm. akon dan wariere ane Nadhi kama iuse sa, nawaro sa gi pesano. Ka nasewaro sa gi pesano, bas koro chieng'no nalal taon kanyo koro aone dho gari. Aha. Eh, sa, sa, sa, sa, sa, eh, sa, customer ni aje. Mano sa. higni higni piero ariyo mokalo. Piero Mano ariyo gi higni, bathe. higni piero ariyo gi bathe mosekalo. Mhm. Sa, sa, koro aduogo auso sa e taon, koro aneno ka seche moko anya duogo gi ohand siling' mia ariyo, mia adek, mia ang'wen to gi harakati cha Yes. kinyalo loso siling mia ang'wen per day Yes. to gi ng'ama an aa dala Mhm. nyaka koro na nyaka koro nayud lokruok Aha. koro lokruok bedo Mm. koro nikech gini en talent business en talent kata kopo ni idhi puonjori business ka Yes. ionge talent Yes. to pod ok inyal timo business Kabisa. nikech ikia kaka inyalo wuoyo gi customer ikia kaka inyalo hori Mhm. customer be nyalo diro ni wach nikech iwacho ni customer always is right yeah. kata oyany koro nitie kaka duogo kendo use kor e kor estate mm. kama koro ji ji koro keny koro ji kendo koro galagala ma ka de jowuoth mm. to magi to koro jok modak ma to koro ng'ani e eh, compound ma koro ng'ama ni e compound uh -huh. koro iyudo ka iwuothi iwuothi iwinjo ka ng'ato penji be kibede gi study ni a onge godo awuoth awuothi wuoth awuoth Yawa, kel ane gigeni, in gi gik mabeyo manade to in ma gisalilo ni e sa ema an godo. Awe ni in gi stadi. Koro iyudo ka ji adek penji, ji ang'wen penji ka giko odhiambo, chalo gima iwito gimoro. Mhm. Bas, awacho ni Nyiso ni ma- kastambi thothne ne ng'eny mon kata bas, nyiri. bas, eh. Achako bedo kastam mon gi nyiri chon. Yes. Eh, ma be gin ema ne gidwaro ni mondo abed kastam. Gine mane gi chuni. Eh. Koro Yes. kaka awinje ndalo ariyo kende kama Mhm. to awacho ni gima adwa timo adwa kiko gigi Mhm. adwa kiko gigi koro adwa nego aneg stog saa mamoko Yes. to akik gigi koro Mhm. e kaka nachako time Mhm. koro kang'iyo gigi kaka gigi dhi iyudo ka kor saa ok dhi ahinya nikech saa koro dwaro pesa mang'eny Yes. to earring kata stadi iyudo ka nyaka piero ariyo yudo piero abich yudo mia achiel yudo Mhm. Mm. Koro awacho ni oo, mae gini nanego sa aduogo e stadi. Koro kaka aduogo e stadi, ayudo ka kendo koro keye mochako me Medore. chako medore. Mhm. Koro awacho ni bas, kare ka ema koro tich nitie. Ma a e gima asetimo kendo higni, atime gimoro kendo dweche moko dweche moko ang'wen kadhi abich. Mm. Nikech koro sama an gi stadi, Mm. koro jomoko be penja niya ni to be in gi qtex Mhm. ako niya qtex Mhm. to aonge godo anana gi yaring oh ah we nini miya study mar apar ka de in gi qtex Diwire. be diwira Mhm. ako niya osawa onge shida koro kaka medo wuoth e kaka ji medo penja kendo kiw text mondo mar, mar, mar wiro kok mar mine. wiro kok mine Mhm. Awacho, "Eh, kiw text bok ang'e meaning ne yes koro chuna niya adhi ang'iew kiw text aware koro mondo ause Ehe, eh ehe. bas awacho ni in bas. koro kiwir koro Ah, ah, inyiewo tiuso koro ang'iewo tauso nikech Aha. ok ang'e meaning mar kiw text Yes, maber yes. koro an johala anyalo wero tauso Mhm. koro sama nadhi awaro gigi Mm. koro kendo challenge moro chako bede eh? in gi cutex eh, nitie ere, ere maber ni ke- e yiera yiera ka bas iyudo koyiero kata ne gin aparo yiero yiero yiero to kawo achiel to koni mae maber na wir na ma Mhm. takone ni tawiro ni nade an auso gi te ni aa an ok adware te adwa ni wir na wira akoni aa customer wire ni to kendo akia kaw iwir kendi Mm. eh, mondo imiya gimoro matin ma iluorono iyudo ka ng'ato iyudo ka sama owire kende no Yes. adong' gi chupa to miya siling' piero ariyo qtex nawaro siling' piero adek Mhm. iwinjo koro kachak adhi ir ng'ama chielo a sama kia wiro gini inyalo wiro kendi omiya siling' apar dadong' gi chupa owiro kende ni "Ah, gima wiro ma kendani eh. koro iyudo ka ka gik odhiambo iyudo ka jogi owiro gini kendgi ma ei chupano wire kata mana siling' mia achiel an naware pradek to pod adong' gi chupano koro achako afwenyo niya ni kare koro kaka utex ni kare nigi pesa maloyo study cha Mhm. nikech machi nyayudo ka niware siling' pradek tiuse prabich iuse siling' prabich Aha. odhi ted chieng' Aha. e idong' nono kendo chuni ni dwan mondo idhi chak iduok stock kacha koro ka a ema ne kela Nikech koro ne an gi talent mag timo gik machalo decorations, yes. anyalo goro gimoro, anyalo wiro gimoro. Yes. Koro ne chuna niya, kata koro akia, tanyalo nyiso kata ng'ato niya, kela wirni. Mm -hmm. Ka ng'ato osewiro kende kacha, naneno kaka owire, to ng'ato anyalo wiro ne nono yes. kaeto ka ang' adhi ot tapuonjora kok ang'o kok, kok jaod nera eh, kok nyithindo mantie kanyo machiegni uh mhm. -huh. e, koro aofa mar ketho koro iwiro gi nono koro awiro gi nono uh mhm. eh. -huh. Koro watimo atima kamano gimoro dwe achiel to aneno ka kendo koro awiro maber kabisa. Mhm. Koro aloyo, aloyo jok ma nyocha kawo wiro kendgi ka. Nikech iyudo ka sama owire kende to owire nyaka oko. Mm. Eto to oko ne shida nikech en owire kende. Mm. Koro ng'ama onya dhawo ne be onge. Koro ayudo ka ato kendo koro awire maber malo ng'ama ne wire cha. Mhm. Adok adok e papa. Koni ya, in gi kiu taxi. Iwiro ni awiro. Pesa di? Siling pradek. eh, wirna koro ka wira wiro kama to aneno ka ok o- ok- ok opinga eh, Mhm. ok opinga koro mano e kaka nadonjo e wiro Q-Tex koro nawiro maonge skul moro mane dhiye mar wiro Q-Tex an skul nok adhiye Mhm, skul ok adhiye mano emomiyo awacho ni talent mhm. talent wuoyo mano mich iluongo ni mich yes mich wuoyo Mhm, kendo mich ok onego bed ni tuowa nitie mich minyalo medori kaka sani Na an gi michno ma ng'ama onyisa onge, aneno kuom ng'ato to achako timo kenda. Yes. Koro omiyo dok- tok mano, koro achako medora. Yes. Eh, ayudo paro kuom osiepena ma- matimo gini. Mm. Eh, aneno be kaka gik moko kata kadhi kuma koro itime ma koro joma osome, Yes. joma osome nitie. An ka gik kanyo, tadhi achalo ng'ama kia gimoro amora. Taneno kaka ng'acha tiyo gi gicha. Samoro adhi ni mondo odhi olosa. Yes. Eh, adhi aka ka pesana owuon. adhi kanyo awacho niya, adwa ni mondo uchomna koka ariyo moko ka, ee, aheroga kogno maboyo. Koro tichna en ni achulo fee to ng'ani kia nachulo fee. Achulo fee to ng'ani kia nachulo fee, Mm. fee. Ka ng'ano tieko chomona kogno matieki, koro an to gima aduogo atimo niya, ere kaka anyalo lose maber malo mar ng'ani? Malo mar ng'ato. Ee. Mhm. To Koro ito mane- kidhi skul, Ah, in ah. isome e pesa siling' an piero asome abich. siling' piero abich piero adek mia achiel Aha. mogik kama koro mos mos Yes. mogik kama koro jok matime Mhm. ok nyal gike kama time nikech samoro ng'ato Mhm. to time kaluwore gi dhi dwaro pesa Yes. to an tatime ka gima gino ni kuoma Mhm. Eh, En passion mari. an en passion passion cha eya En passion. yani en habit en gima man kuomi ma Mago kisungu time pod iwacho Yes. dholuo pok iwacho kanyo. pok awacho Mm. Mhm. Koro apa ni kaka medo dhi ing'e ni higni be medore to wachore Yes. ni sama hiki medore to bwongo medo timore nade Medo medo jawore. tegno Mhm. ee medo tegno Mm. koro mogik mos mos kaka piny medo bedo medo medo idho medo medo idho yes iyudo ka koro gik midwaro e kogono achielno kende gin gik mang'eny Yes. Eh, gin gik mang'eny. Koro idhi ing'eyo gik mitiyogo e kognogi, ing'eyo gik minya ti godo e tielo, ing'eyo gik minyalo tim godo kata mana eh, gik miluongo kaka eh, dho dhok mamoko mag jo jo beauty gi luongo ni facial, ing'eyo gik mitiyo godo. Mirudho go wang'. Mirudho godo Ka wang'. samoro in gi Samoro nini. in gi pimples moko Ehe. ma- madwa ni ochuni, Yes. chuni bedo mago wa- mago itieko. Mm, Samoro inyalo ng'eyo gik mitimo godo pedicure, mm. ing'eyo

Koro nitie moko miluongo ni jel. Mhm. Jel gi kodonjo. Yes. Koro iyudo ka kendo eto koro kendo tije chako pogore. Yes. En koro itiye gi stima. Mhm. Koro magi gin gik ma bende ngakia. Eh. Koro akinda piny idhi kuonde mitime go tiwacho ni mae mitimo nang'o ni mae itimo. Koro atime mana kaka kaka natimo macha, adhi kata gi silinga moro mia abich kata gi silinga moro kata mana alufu achiel takone niya, akelo akelo jaoda koro losna uru jaoda ni lose maber pesa adi ne wadwaro siling alufu ariyo ni omera siling alufu ariyo to bwana un joma ong'eya watiyo tich achiel losna uru alosa dhakoni

Koro ka nokawi nokawi nade as in inyalo pimonwa ni an kane obet nobet kama kama kama. Okay, kano kawa nayuda piny mar Bogota ndimi natiyo tich jarani koro noyudo ka nowuotho ne pod owuotho Mano obiro kodi uso yari matindo tindo. Koro ma oyudo ni kodo kawo. Ema nang'eyo godo. Koro kane ikawe be nitie challenge moro mani face samoro nikech nowiro kom no nouso sigadi. Challenges to ne ng'eny. Kwanza winjruok ne ok wawinjre nikech ne owuok. Ok adwa dhi golo fee. agolo fi agolo fi kirieko iwinjo koro kochake gi piny nyaka mal to koni oh gini en kama Mhm. kamane kaka asedhi ang'eyo gino koro mane kaka timora nade mane kaka songo mogik nyaka kama koro to mana ka inyisa kanyo kanyo pod ipimona mana wach eh, mich mari en eh, ang'o gini mano endi inyalo pimonwa bang' ka wasea e break ma wada kawo break moro matin idhi nyisowa ni to ang'o gini ma samoro Wiro Q-Tex osemiyi nyaka ne chake higni machien eh, prochiko kod ochiko chien kacha. Yes, ang'o gini ma Q-Tex osetimoni kata ang'o gini minyalo kwano ni hata adier mantie nyaka nachak Q-Tex osemiya mich ma kama nafwenyo ni naonge go tatime gik machalo kama kamae. Mano endo idhi miyo mana bang' break. Ne jawinjo marwa, ne janeno marwa mar Rembo TV tafadhali keep mana kanyo endo kete mana kanyo kanyo kik iwuogi kendo kik ipenduka mana kok break.

Mana kamano janeno marwa mar Rangwa TV. Mago e kachiel kuom gigo eko ma achal li- iluongo ni achal ja Qtex Mm. e Migori kae kichopo achopo Migori tipenjo apenja ni achal ja Qtex mano e nying minyalo yudego mayot kata ipenjo mana kanye Ei. ei migori mangima ei Migori kipenjo kata ilor mar ongo emi chako penjogo Aha. kata idhi penjo mana gi Gi sirare Sirare. kata idhi penjo gi sori A- a- anyisi kama olworo migori town border Eh. penjo gi sori kata idhi penj mana gi idhi penj kata mana gi migingo nyisi ng'ama an to eh yadwa ni mondo nyiswa achievements misegine misetimo kata kuondego ma gini oseterie okay yes uh, gini osemiyo abedo dhano mm -hmm. gini osebedo miyo abedo dhano mm. keche tie moko ma kaka inyalo wacho e wang' jowi ma nya bedo matek yes but gino osemiyo abedo dhano gima pek kabisa kabisa kabisa maduong' mabe otamo jokanyanam mm. minyalo tieko kata higni piero ariyo mm -hmm. motamo jokanyanam mm -hmm. ma gini ogola kata ma gini oketa en ni anyuomo chiega mm. otamo ji mang'eny nyaka jok matiyo kanyo en gima simple en gima simple to tamo ji to tamo ji uh -huh. Koro Q-Tex emomiyo abedo gi dhako. Mm. To ka, mana kar eh, kama iwacho kama Q-Tex omi bedo gi dhako. Mane pod eh, koro kichako ngech ang'e ni ndalo moko machien kucho ne pok inyombo. Eh, nyombo to ne pok anyombo. E nyombo mari mondo omi kata ne dhako ni yie ja Q-Tex. En gima tek ahinya. Nikech ng'ama wiro kogono en ng'ama wuotho. Samoro ni wuotho koso ni in gi duka. Awuotho, Mm. an awuotho. Mm. Eh, an awuotho kendo ago door to door. Awuotho kuonde mang'eny, awuotho mang'eny, adhi Mbita, adhi Sindo, Mhm. adhi Homa Bay, adhi Boda, Sirare adhi, adhi Migingo, adhi Remba, Eh. awuotho mioro ni asedhiye, Sori adhi Nyandiwa asetiye. To mana nikech ang'o? Qtex. Okay, eh, mondo ibed gi ng'ama dhako kata Yes. mondo mi nyombi Mhm. bedo matek kija Qtex. Challenge ni kanyo. Onyalo bedo kori, to onyalo bedo kuom dhako midwa kawo no. Nikech an owuon sama iloso ng'ama nyako, inyalo yudo nyako ma jaber, Yes. to ok en kende. Kia kanyo mitieko kode, nichak iromo gi nyako ma jaber. Gima ng'e achiel ni nyiri mabeyogo ema ohero loso koki gi be mano eh, mano Aha. koro ing'e ni nitie kuom nitie gima tek kanyo yes aha. nikech koro iparo ni to ma a koso ma Mm, koso ok en ma Mm. en macha mm, koro iyudo ka ibedo gi tich matek e ng'ama dwa kendo mhm, inyalo po kigorie moro ma ok ne kare ok owinjore mhm. tichake kichako iyudo kendo machielo kendo maber michako igol samoro bende in ema oketi ineno ma ni ber kichako Mhm. itieko gi mano mach ineno ni ber Mhm. nikech gin e jok midil godo chakre okinyi nyaka odhiambo Yes. iwinjo Mhm. mano kor korwa wa joma chwo Mhm. kidok kuom nyako midwa kawo to koseng'eyo ni mane tich mitiyo to ong'e jok midilgo Yes. obiro kawi to oketi kamoro Biro koni ni ma a ng'ama samoro ok nyal dak gi dhako nikech oneno nyiri mang'eny. Dholuo moriwo gi te ni ma to jachode ok nyal kawa. Koro ma a be nyaka wabed gi tich matek miyudo ka kendo kata nyako midwa kawo malong'o nyaka josem donjore. Kendo isemoni asema dhako maber, isemoni asema nyako maber maweyi kabisa. to in aina ng'ama ber kendo in ng'ama long'o. Koro iyudo ka kar ka to Nyasaye ema tele. Ne en ng'ama okawa to iyudo ka wuodhe ne ng'eny mok obed e ot. Seche moko owuok otiek diel, otiek dumbe e ot kod kod diel. Koro seche moko to okwanyo ne. Koro ni feel ni ah, mang'ani onindo oko ni. En koma chielo. Eh, Ah. ati penjri ni kecho nindo oko, odhi ong'ado room, room kod gini koro chuny nyaka um, ng'ama osebedo ni winje room, room kachi ing'e ni timbe timore e Mungu ber. Ya, koro ing'e ni gino ne hurt aga. Odwa ninde room na ochulo room pile, nyaka seche moko dwego, seche moko weeks, koro winjruok ne onge. Mm. Bing ni nowuotho ma ma oko no endo. Mm. Ne onge winjruok. Ne onge winjruok. Koro ne siko ne mana ni omany kama onyalo bede, monyalo beze, mm -hmm. to chok customers mego kamoro achiel. Mm. Iwacho ni dhako maber Nyasaye matimore nade? Ema chiwo. Ema chiwo. Yes. Koro kata ibiro wach ne weche moko mang'eny, yes. matindo tindo, manono, mm -hmm. nikech wajoma kani wiro wajoma ne wuotho, samoro idhi sindo itieko ndala juma achiel, kia sindo idok imanyo mana yor wero samoro wakalo dho wero kata boda serare achaka dok nyaka migingo migingo kadhiyo ok abi tieko odiechieng' achiel bok abi we maka nindo oko to kendo onge watna kono bok apango ot kono abiro nindo e ute moko mag koyugi gi Od- od koyugi ok ing'eyo maler kabisa bas koro inyalo inyalo nindo e ut koyugigo to sama inindo e ut koyugigo ing'e ni warembo be nikuondo yes koro yudo ka koki ma samoro be ok inind kendi ma be samoro be ok inyal nindo kendi nikech kaluwore kaka gibe gitimore koro luwore gi chuny mari ng'ama dichuo yes nikech kaluwore gi tich mitiyo yes to ka giluwore gi gima ne idwaro Mhm. iwinjo Mm. tidwa ni mondo idag e ngima mane tidwa ni bitiek nade pek mane ma ineno ka ineno kowuotho kodhi oko Pek ne en mana weya ka an lonely no to pod awendo ni pok ang'iyo gi tije no. Yeah, pok ang'iyo gi tije no. Koro awe mana ni seche moko en kata gi jomoko oko kono. En gi nyadendi moro. Ok, mana kanyo kanyo to kanopo ni sama ne okawi ma koro bet kodi sama ne pod owiro kogono ni ji kata jirende kata jok mong'eyi kata nyuola kata dala kumiaye ji ne wachi ang'o kane owinjo tich motiyo? Bebe adak mana kode nikech wich teko mara. Mhm. nikech parents nok dwar, nyithindwa nok dwar winjo ni okawa gi ng'ama ibiro kogno ma uso study. Nabedo gi lweny, abedo ma kode gi wich teko mara ma wachopo nyaka sani. Ma tinde ginyalo mor nikech obedo piny, oyudo kama obede. At least sani koro gineno ber mar gima notimo. Yeah. Mm. Okay. Koro chuni ni in ema nyaka ikaw chunyi igo x maduong' e iye e dhogi to ni sawa Yes. kendo kiwuoyo gi ng'ato to wacho ni eh awuoyi ni awuoyi ni wuod wuoyi malong'o manade eh Mm. sama thin oluonge bi samoro Yes. gima ne gima ne odwa ng'eyo iri en aneni no Yes. to ochako rendore gi ng'iewi Mhm. Eh, ine. Mm. koro ikawo pesa isoyo gima noparo chande Yes. pachi onge Onge. en ema pache nitie Yes. Mm. Mhm. Koro iyudo ka inyalo dak kendo inyalo dak aming'a maloyo jok moko miparo ni ah, ni ah, ma to ng'ani tiyo ofis deal gi joma chwo en ema koro samoro nyalo kata mana dak dak matek maloyi nikech in to already oseng'adore ni ah, ma to jang'o Jaking ma to jachode ma to ma to Jachode. eh. koro in mari oseng'ere koro an mara to oseng'ere Mhm. eh Koro mano e gima timore kuom gik machalo gi mago ka sama ng'ato dwa kendo, kapok ikendo to icha- itimo tijni. Koro emomiyo sama an kata mana e wang' jowi kama, ne rawera moro amora ma winja, Yes. ne nyathi moro amora ma degomb timo gima atimoni, Yes. en ni kaw talent ni ket ni mano ket yani kaw michi ni ket ni mano ere tich mibiro tiyo kata mano yes. gimi nyalo chamo kopo ni opogore gi tije mag sirikal mm -hmm. nikech tije mag sirikal emi tiyo gi barupe yes. to gi kit digri ma in go mm. gi tich kit sikunde ma nyochi wuothe mm. to mich to ok yier mm. mich en gima kamineno intie no inyalo timo gimoro yani inyalo timo gimoro ma simple an mm. ase aseloso nyaka flowers mm -hmm. adhi ang'ada ng'ada law lining mm -hmm. tadhi ang'e gimi tol mitwe godo belcha yes matek matek kabisa yes en ema chaka bare kabare matindo tindo tindo tindo tindo ta ang'iewo lining tatito maber taloso magol flower mm-hmm. matwe ing'e na bede ei ot to mano mana mi tatieko lose ni i to ng'ato koni gini ber mana de ber gini pesa di mhm. eh. tise usi eh, ausa e, tise ma usi ausa ting'e ni in mana odi kanyo to gik mitiyogo gin gik midhi kwanyo mhm. giming'iewo en mana ng'owa laini samoro kata gi gik miriwe godo but gik modong' e kwanyo be inyalo kata mana kawo Inyalo kata mana kawo kata mana yien kata kede kata oboke igo rangi maber tinyume kasuku kasuku no be chak iwiro maber tiyudo ka ng'ato be chako ako penyi ni eh to gini ber mana to ang'a moni yawa yawa college mar puonjo ji mar mondo mi samoro nitie janeno moro kacha ma samoro bende ne into wacho ni en gi ta- o- o- ong'eyo kata en gi talent Yes, to samoro nikech gik motimo miyo ji jare. Mm. Kaka tich mar wuotho, inyalo yudo ka samoro iwuotho kiuso gik moko. Uh, Kisumu kucha winjo kiluonge ni jo jo nini? Jo jo joma timo ang'o? Hawkers. Hawkers. Eh. Eh, gi jo Eh. joma wuotho wuotha. Joma wuotha wuotha. Eh. Eh, ahinya ahinya iluongo ng'e ni jok ma wuotha wuotha. Joma wuotho wuotha. Eh. Ma kikalo kiuso ma mago jok ma wuotho. Jo, eh, ah, ah, jogo wuondore awuonda godichwo. chieng' Mm. gigi de ng'ato odag go. Gi- Aha. magi e joma kwalowa Mm. magi e joma kwalowa jogi wuondre wuonda ka godichieng' Tiyudo ka nitie ng'ato machulo f- school fee gi ochulo gino. school fee Yes. ochulo rent Mhm. ochiemo dhako olwokore en be olwokore momiyo odhi town kanyo ero Mhm. iwinjo gigi te gin pesa to gigi emoyude pesa Mm. matiende niya eh, ng'at ma ng'iyo nitie jok moko jok ng'ama onge gi talent ong'iyo gimoro kaluwore gi sombe Mhm. to jirende kaka ni kuonde mane idake kode Jirende fitina to nyaka bedi. mabe samoro kinindo kendi tinyisi ni ng'ano nyaka bed ni ni kama kama Eh, ne bedo nade wach to noroma. Mhm. Mm, koro naling' aling'a, mang'eny namuonyoga. Mm. Mm, ng'ama dwa dak nyaka bed ng'ama vumilia. Mm. Yeah, navumilia, mang'eny nanyono. Mm. Mm. To ber mane minyalo nyisowa ni iseneno nyaka ne yokawi nyaka ne ti tijeno ma sani koro kawuono wane higa mar gana aluf ariyo piero ariyo kod ariyo? Ber maseneno. Mm -hmm. Madang' awachi. Yes. Ber ber to aseneno nikech ber manyalo kone en ni osetiyo matek e tijeni oketo wadak maber as a family man bende sani oyawona biashara manyalo bete kokalo kuom tijeni yeah. manyiso ni samoro nitiere ng'ato kacha chande ma bende miyo kaka in tadwa ni mondo mi inyise samoro kawe gi ng'a mawiro cutex to pod owuotho awuotha Eh, iluongo ni jaono e noho naho ne kor wuo- kor gweng' koro inyalo nyiso ng'ato kata machalo kamano ma samoro bende kaloe eh, mane kale chon kane pok eh, samoro osetwo maber Eh, inyalo nyisi ang'o ka nopo ni embo kawe ng'ama chon Okay. Namiyo mokalo gima kaka kaleno olit nitiere kaka ochamo chunyi nikech paro nyaka kwa Mhm, e weche mopogore opogore mhm. but en mana kujitia moyo tu Kidich ni idwaro dak, ivumilia, weche mang'eny iwinjo go imony. Kibedi ng'ama winjo to chako tero kama chielo to advices iyudo mopogore opogore. Manyalo ketho ni ber ma samoro inyalo yudo mbele. Mano ema koro i avoid ting'eyo ni mbele ni gi jaodi biro chalo nade. Yeah. Okay. Iwinjo. Ang'ama osomo man gi degree malich. anyalo dhi tiyo tich e lami mm. ok anyal dhi tiyo tich e lami koro yie manyo tich ma, ma mitwe tai mm -hmm. sati ng'ute ler mm -hmm. eh? to kigo kwan gi pesa ma ng'ani yudo kata tin tin tin tin tin ka gik dwe achiel ohewo ng'ani by far nikech ng'ani be ka gik dwe achiel to ologowi odong' nodwa chulo gowi yes to ng'ani to eto to moyudo matin cha ong'iyo ni akaw mbao yes akaw a- ang'i kaka anyalo gajora magi kore jok moko mani nyisa ni ok nyombi i bas yani te yani ji ok ong'ega ni nyombo nyombo nyuomo dhako Mm. nyuomo dhako ikawo dhiang' Mm. itero thurgi dhako Eh, eh. ewe osebedo matek sana e piny luo tek mang'eny Mm. tek mang'eny Mm. koro mano Koro chiegi noyie gi tiji mitiyoni mubet kode. obedo tich matek ahinya Mhm. obedo tich matek ahinya nikech eh, en owuon Mm. ohera Mhm. to an be ahere Yes. iwinjo sama koro ohera to ahere sama wan ji ariyo ohera to ahere Mhm. to nikech sama en kende to nitie jok moko mm. ma koka dwa penje ni e apenji ng'at cha inyalo tedo ne mm. yani ng'at ma wuotha wuotha ma kata kama oninde kia nonindo gi ng'agi ni nindo kanyo se kanyo en kanyo awinjo ja to mo wacho ni jachode jachode ero jachode ne jachode eh, jachode ni tedhi godo kanyo koro dhako cha uh-huh. ema kawo chunye yes to wacho niya, mhm. kata kopo ni rach to rach nikech asehere mondo wadag kode. Yes. Kaeto koro in bende in gi jachode, mm -hmm. ibedo gi tich matek mar hoye. Mm -hmm. Ei siko mane nyamama wabed kama kama jo nikech en be ng'eni weche madonje wiye mm -hmm. nyaka oyud ka kik wiye. Ng'eni mm -hmm. ng'ama dhako kata ng'ama nyako githoro bedo ga jok moko mawinjo wach ma ok osaiti mm -hmm. nikech gin emidil ga kodgi mm. e, iyudo kata mana nyuola semo to osemo ang'o donge osemo mana nyako mikelo Mm. koro kamae kaka nyaka nyaka sem bedi kata mana jirani nyaka sem Mhm. Eh. koro bedo tich matek ahinya yudo mana idwaro mana yo moro mi i- isebedo ng'ama dichuo tiyudo yo moro minaso godo wi ng'ama nyako Mm. sikone mana ni mago weche Timre kama kama, in koro chik iti. At least uh, sani endi koro kaka ne obed gi achal ja Qtex kech ong'ere ni achal ja Qtex. Simbi iseng'eyo ni en gi were mar tiyo tije mamoko mopogore gi Qtex. Yeah, mm. mago yudo mana e wi ng'wech ka wan kode. Mm. Kech an tich mana ng'eno timo en mana wiro kogno. Mm. Gi uso earrings ma mamoko kaka wech acting. Mm. Oyudo ka wan kode. Mm. Yeah. Ok nimiye koko samoro odhi were ka keche ok owere gospel. samoro odhi samoro odhi e ba oduogo. Eh, odhi were ba eh, intie ni dong' ka. Koko to ndi, Mm. koko to lazima. Okech onge gima ber mabiro mayot. Onge gima amora ber mabiro amora. mayot. Very important word. Mm. Onge gima ber mabiro Mabiro mayot. mayot e yo Mhm. moro amora. Mhm. Nyaka rach kumi ne in koka ibiro neno ber baadaye. Yes. Uh-huh. Yeah. Mm. Ochireyo duko oko seche go ok oweya ot. As in osekelo gik moko ot ochak wuok. Odok oduogo late. Koro iyudo ka nopanda moko. To gima onyisa nobedo shida ni odhi puonjore wer. Nobedo shida sana. Kinda mara mar penje kuma oaye late hours otieno ni ema nomiyo onyisa. Lakini donge hapa ni ndio achiel kuom wende nego at least simbo weri e igi. Owera to koro shida en ni Eh. ya, gima kelo ga shida e udi Eh. kae. In body yani dhako dwa ni thumbe te Eh. mondo owere to mano gima ok nyal nyalore. Dhako dwa ni thumbe te mondo were. En ema dware mondo obed kamoro amora. Yeah. Ya, to en ang'o koro minyalo wachonwa mogik eh, ne joneno marwa mar Rembo TV? Ang'o minyalo wacho mogik samoro ne ng'ama neni? Ng'ama nena oko kacha. Mm. Mm, Gima daher mar nyisogi Mhm. en ni ng'ama odich gi dak Mhm. nyaka obed ng'ama vumilia Yes. ya mondo oyud gima ber modwaro Mhm. nikech kaka nasewacho ni onge gima ber mabiro mayot. Mm. Pod alemo alema ni Nyasaye koyie to mondo oyaw mbelewa Mm. mondo wane gima oikonwa maber mbele. Mm. Janeno ma nyaneno koda wang'i, nyako ma pichini iluongo ni Millicent ma jaod Achal ja Cutex. Owacho maber kacha ni onge gima ber mabiro mayot. To mano e wach mantiere manyiso ni kane chakore ne ok ochakore mayot to kata ka dhi mbele ne ok dhi e yo mayot. Lakini gimoro amora nyaka bed gi challenge, nyaka bed gi ups and down meke. Keep mana kanyo kapod wadhi mbele gi mbaka kod Achal ja Cutex. Erokamano. Erokamano ahinya Millicent. Yeah. Samoro be koro iyudo kata ka ng'ato ng'ama nga- joma nyiri mamoko Mhm. moseng'eyo ni nyombo Yes. gin koro ginyalo goni simu sama gin ma gihero Mm. Mondo gikethi. mondo gikethi Mhm. mago achiel kuom sem kata Yes. kata Ketho keny. kata ketho keny Mhm. iwinjo Mm. koro ibedo gi tich matek en gi ti- tich nyaka ibed godo matek ma kopo ni dhako mochoko chir Yes. motieko kodi higa ariyo Yes. monyuolo nyathi chomo nyathi mar ariyo Mhm. Mano e dhako ma koro oseng'eyo ni gini kare en mana tich. Mhm. Eh. Gini Koro- kare en mana tich. mana kiketo nago kanyo ikawo mama isebet kode to bang' bet gi mioni ang'o gini kata kane pok ibet kode kopogore gi wiro qtex nitiere talent moro ma bende in go kata nitiere mich kata nitiere tich moro ma bende nisomo kopogore gi ma Okay. Kaka nasekoni ni an onge tich masomo, Mhm. nyaka matimo ni ok asom Mhm. magi mana talent Talent. Mich. Mich. Mhm. mich mar nyasaye matiende niya sama inyuoli sama inyuoli migoyi piny ne pap Yes. timiyi gimoro amora Mhm. maonge mibiro chak medi Mm. nyasaye miyi gimoro amora chutho Mm. mondiko nyaka e bug ang'o bug ngimani te nyaka chieng' idok kuma ne Yes. entie Mhm. Winjo. mich ma an go an gi mich mang'eny kaka nakoni ni an gi mich mar loso kata gimoro mhm. anyalo kawo kidi kidi moro amora maseyudo kidi mo mafani anyalo wire machaka gore malose maber mobed fani saini inyalo kawo kata gini ng'ama nigi pesa midhi kete ei ot ni gino ber mm. en kidi mokwany to en ena kidi makwanya kwanya piny mhm. aya mich machielo ma an go en ni a act In actor? An actor. Anyalo act, nitie movies masetemo act. An comedian. Nitie comedies masegolo, mm. nitie. Mm. Kata sani gin e YouTube. Mm. An owuon asetemo kata wer. Mm -hmm. Isetemo kosi wer? Awer. Mm -hmm. Eh, ang'ama ah, osewer. Nyaki temno duondi eh. kapok wang'ado gini. Eh. Mm -hmm. An ang'a mosewer. Mhm. Koro gin gik moko ma mago mana talent nikech in iwiro Q-Tex, Eh. in jagoro, eh in jawer, Eh. in ja comedy, Eh. in ja thum, eh in ja nini actor. actor. Mhm. Eh. mago gik moko te manyalo timo acting cha gi dholuo iluongo nang'o acting gi dholuo hmm. wuondruok acting gi dholuo iwuondori ni iwuondori ni in gino iwuondori hmm. iwuondori ni gimoro yani iwuondori ni in gino hmm, eh, acting en wuondruok en wuondruok eh, inyalo wuondori ma kata sani anyalo wuondora eh, kit kaka sani wago kodi mbaka donge ing'e ni anyalo wuondora ni anyiero mm. to kendo in owuon king'iya to ineno ni anyiero mm. anyiero gimoro ma wendo modonjo kaka in tong' inyier gi mipok ineno mm. eh? mm. kata anyalo wuondora na ywak kendo aywak malit ma kata king'iya to iparo ni a hmm. aywago ng'at motho to ng'ama onindo ni ok otho ngima hmm. eh. en wuondruok en wuondruok hmm. e acting no e acting mm-hmm. wuondruok koro wuondruok be an gi michne mm. eh. koro in iwuondori anyalo wuondo ah, in inya wuondo kata dhako e eh. ot aa ah, ah. mm. ing'e ni ng'ama act inyalo act gi ng'ato ang'ata nyaka mamu inyalo act inyalo wuondori ma kata mamu ka ng'iyi to eh. nyathina ni tuo to ok ituo iwuondori kode Okay, Iwuondori okay, kode, mano iwuondori iluongo ni- ni- eh. iluongo ni achal ja Q-Tex. mana macha macha Jo-Kiz- kizungu wacho ni multi talented yeah. yani in gi talent modhuro an gi talent ging'eny but Mm. koro ing'e ni nitie mm. nitie achiel kuom talents yes inyalo bedo gi talents mang'eny mm. to achiel kuomgi mm. nyalo over power moko But Matiende- tim tinyalo go mar mondo itim gi te. Ah, ah, gombo to inyalo gombo ni itim gi te Mhm. kendo be inyalo ma timo gi te Yes. koro i- ing'iyo gi to ere ma Iweyi. maka- eh, iweyi Mhm. ere ma katimo to nyalo Yes. konya oda gi joga Mhm. joga gi oda Mhm. Eh, koro mage ming'iyo Mm. to ere ma katimo to ok nyal eh, miyo weche bed mang'eny ahinya ei oda Mhm. kinda gi jaoda Koro in mane ing'iyo te yudo ka wiro kogno nie maber. nayudo ni mae ma anyalo timo saidi nikech en ema en ready made eh. to at least be osekonyi achiel ariyo adek aeto be osekonya achiel ariyo adek koro modong' gi to gin mana mag hawo mhm. hawo ni be chieng' moro nachop kama jomoko be nitie yes. Eh. Yes. to maa mhm. to en daily bread mhm. en ema chiew gokinyi to en ema goye chonga piny asaye ayawuo ka ng'aduogo to ing'e kaka joga odong' Eh, mana kwatiyo kacha kacha inyalo pimo ne janeno marwa kacha chande iwacho ni i- iwuondori Mm. iwacho ni in jami ji nyiero Mm. iwacho ni iwer mm, inyalo nyisowa ni samoro ng'ato dwari samoro ng'ato dwaro jami ji nyiero kamoro Mm. samoro ng'ato dwaro joma in gi grup moro yes Mm. group one ere kaka jogi nyalo yudi e mbui e media gik machal kamago okay group ma an go Mhm. an group eh, an gi group tieng' diriyo Mhm. wan gi group mar act ma act movies group niluongo ni migori dream team actors o act gik madhi gi eh, movies usegolo movie kode mang'eny manya chopo adi manya chopo auchiel Mm. eh, Mhm. to Koro bende en mane- ka- kopo ni alidho kanyo mana matin ok adwa ni idhiye mang'eny eh. kar movie kanyo bende nitie achievement ma movie no kata be nitiere station moro mosekawonu movie kata nitie ng'ato mose sponsor movie Onge. Mm. Mano emomiyo ineno ka nitie moko mm. ma itemo gin gidwaro gidwaro ng'at moro manyalo sponsor yi. Yes. Koro obedo tich matek. Yes. Wase act movies eh, Migori Dream Team actors. Mm -hmm. Movies gi wane ma wauso gi kendwa, samoro wadiro moko e YouTube to bok gi trend. To wasetemo mondo wawuoth e TV stations mondo mi wayud kaka wanyalo keto moko e TV stations mondo ji okeny onengi. Mhm. Iyudo ka donjo e TV kone e, e TV mhm. bedo matek. Mhm. Koro ok wang'e kama ilowo podi. Mm. Mabe kaka wayudi ni. Mm. In ema koro wanyalo mako tieni. Mondo mi wayud kaka movies waneno rang'o e TV stations. Koro movies wan go mwase act e Migori Dream Team actors. Yes. e Migori Dream Team mar TAS ne janeno marwa ang'e ni samoro nitie ng'ato maneno gini apa ni nyalo winjo kaka chal ni iluongo ni achal ja QTX Eh. wacho kacha maber ni nitie movie ma gisegolo to samoro onge kuma osedhiye kata kama osekonyogi Mm. ne janeno marwa inyalo forward nwa me- message machalo kamano endi inyalo chore ne ng'ama chielo mar mondo owinj state machalo kamano mar mondo mi Migori Dream Teams bende oyud chance kata oyud nafas kata oyud thuolo e TV moro amora mantiere manyalo kawo local content yes koro iwacho ni Ko- i- Awinjo kiwacho ni ati iseyuda ibo mako tienda. Mm. Gimoro amora ma Ah, ok timore. tiendi ni Mm. eh, ok tiendi mineno ni ok amak tiendi ni adwa natudra kodi Oh. Eh, kinyalo Gimoro amora Eh, achal eh. Nyasaye ema pango. Mm. To kinde kochopo Mm. Nyasaye biro yawe. Eh, gimoro amora nyasaye mapango to kopo ni ibirona ka iwacho ni ugo komedi inyalo nyisowa kaka jogi yudou kaka gigo yudore gi kama giyudore gi mm. seche ma uyudorue yes mm. okay kidhi korka movies wan gi wan gi youtube channel mm -hmm. iluongo ni Migori Dream Team iluongo ni Migori Dream Team TV mhm. koro nwakete nwakete in short waketo ni Dream Team TV mhm. kanyo kidhiye nyaka iyude movies wa kwasekete mhm. kendo ok waketogi mang'eny waketogi matin nikech eh, ketogi mang'eny cha bende kendo garama yore ee eh, koro kidhiye Dream Team TV idhi yudo movies wa kanyo aya e komedi koni wan gi moro ma iluongo ni Jomoran Committee. Jomoran kisedhi Google kanyo ni Jomoran moriwore kaeto Committee bedo yore. Mhm. Ki Google ni pap tiyudo Jomoran Committee. Mhm. Idhi yudo videos kanyo. Mm. Bende pod waketo matin gin wadwa ketgi matin matin kamano. Mm. Kamano. Okay. Erokamano ahinya Chaja Qtex. Inyalo miyo ji contact mari kata koponi samoro ng'ato dwaro ni mondo oyudi to inyalo miyogi contact kaka ginyalo yudi. Mm. Inyalo chiwo nambani kacha kata ginyalo yudi e Facebook, YouTube, Twitter, mm. e social media moro amora ma ng'ato nyalo yudigo. Okay. Eh, kama inyalo yudwa eh? inyalo yudowa inyalo yuda kaka an inyalo yuda inyalo yudowa e Jomoran Comedy. Jomoran Comedy kanyo kidhi Google tiyudowa kanyo. alafu kidhi e Facebook be ichako i-google Jomoran Comedy, ichako iyudowa ayuda mana kanyo nikech watiyo gi nying achiel. Koro ne joka Nyanam kata ng'ato ang'ata man gi paro moro maber inyalo manyowa e Facebook kanyo kata nambana ma nambana minyalo yudago bende nitie anyalo chiwo achiwa. Thuolo en mari, Namba- chiw. eh, nambana

abiriyo achiel achiel achiel achiel nyadidek mhm. auchiel auchiel nyadiriyo mhm. kata in anyisi mondo imake ah, an asechako make ariyo abich gang'owa dongi mogikno ochiko ochiko kabisa ochiko mogik Mana e Rembwa TV ema ibiro yudo chenro machalo kamae. Mich en mwandu mana e Rembwa TV kae ka wakelo ni chenro ni ka wawuok achiel kachiel koa e chuny bomano ma Migori. Kane wan kawuono wendo wan en Charles Ochola ma wuod Karungu. Erokamano ahinya kuom kete e chenro marwa kanyo. To kapok ang'ade, Charles nitiere ng'ato samoro nenowa kacha to wacho ni ere kaka chicho tieko gini ka samoro eh, Ochola pok onyisowa kata idea kata advice minyalo nyiso janeno marwa mogik mar mondo mi koro wadhi oko Okay. director mara nyisa kacha ni saa orumo kabisa Okay. yes Okay, gima anyalo wachonu joka Nyanam ni were kata mich en gima Nyasaye mochiwo. Mich ma Nyasaye ochiwo en ok onego bed ni ng'ato tugo kode. Kata obedo ni isomo saidi, Kik ipar ni mich ma Nyasaye omiyino omiyi nikech ofuwo. Inyalo bedo kata mana gi talent mana mana mar go koko. Igoye mamit ma kata ka ji obedo piny to ji nyiero. To kik ikaw ni sombi koro ni malo ma ok inyal timo mano. Ok ing'eyo kama piny nyalo gike. Ne janyuol ma nyathine samoro nigi talent moro amora. Nyathi to ber ka dhi skul to kineno ka en gi talent moro amora. Kaw talent mar nyathino iket kaka mano iket kaka eh, gima nomiye Eh, kaw akawa kaw akawa gino iket kaka gima nomiye kik itame nikech samoro mano e gima obiro timo e ngimana Wa- wa joma dongo wan ndalowa kalo to nyithindo a chien koro samoro ok ing'eyo kaka nyathi nyalo tieko koro mano e kaka namedo jiwo jonyuol gi nyithindo duto te ni tich en tich gimitimono e tich mane Nyasaye omiyi Kata obedo ni idhi skul kata pok idhi skul, kata istieko kata pok itieko, mich ma Nyasaye omiyino, mano e mich ma in godo. Koro kawe, kete kachiel kuom gima Nyasaye ogwedhigo. Yes. Erokamano. Mana kamano kitimo ni chenro mar mich en mwandu mana e Rembwa TV kae. Make sure ni subscribe e Rembwa TV. Thank you. Eh, abo subscribe ah. Embo Bas, eh, subscribe. obascribe ah, ah, okab- okabscribe. As- Subscribe. Oh, baba sub- ikia gino okay. Inyalo konya osiepa. en subscribe Subscribe. gino gwenyi